ndasvika pa nditobva izvezvi kusvika pa ndongonzwa hoho kubva kwasalani kwakati chii chakamunatsa kuitika chake ava ndoanendoanemunoziva maonini acho zvekumasure nangu andisivi hmm. asi inini musi vakadzwa musi wechingani kukusora zuro hmm. ndakadongonzwa noisi vanhu ndobva vauya vandidana sekudana kwavaita izvezvi futi uchigwira eh. maimai joyi ndikati ma zvai mukai saura wenyu ari kurwa nechi nemurume ndobva ndabva ndobva ndauya kunoka ndobva ndauya ndikati arume ah, regai nyaya yekurwa chii ndobva ndatotsiura uyu ndikati sei zvekurovana nemunhu uyu munhu uyu asi munhu iwa hausi kutomuona kuti munhu anonge anorwara anoita zvematondonitondoni zvikanzi a ah, orit ndobva vaita sevadzimura noise ndobva tadzokera ndobva tezowauya akuskirima akaskirima zvimhere chaiyo chaiyo Vatadzoka ndibva tamwana ari akavhura hwindo kudai akabudisa musoro pashi tikati ko chii andikundirova ndikati iwe takudza tivhara dho uvhare hwindo chishichi ndobva vachaita senge vadii vatukana tukana tukana ai bamene regai kugwa regai kugwa ini pandobva ndakazoguma ndikati ai handichadi kudzoka pano nekuti kune chi kune chanda ndobva ndadoenda kumba ndopaa ndakazonzwa vanhu voita noise kuti aiko zvino vakurwa aiko zvino akurogwa chichichi mm. ipapo ndandisipo ndinaho witness hwakakwana ehe vakatouya vakatodzimura noise yacho hanzi ndeava ai ndakangwa ndikati mwana wangu usadaro andakona kuti amurova sei ndikati usadaro mwana wangu unouraya munhu akati wakati mama akangovaukutakuti apa munhu Kufa kwakaita salami inyaya yenoise yainga ichiitika handiti? Iye salami atozodura tongototi nhasi ndomuswachakufonera oh, tikutaura kuti kufa kwakaita inyaya yenoise handiziva ngokuti musi watanetsanana nokuti usikazivi hapana chetikarunga

kuti hangani mpenyu saka yoda tisiti tikaenda kumavhenda chachao kuti vanhu vacho ava mavachao ndokunde wandavaona aiwa imimi torongai zvinhu zvinotaura zvekutaura nehama idzi hama dzacho dzironge zvinoita yolandi chokwadi ndochidiwa kuti chokwadi izvo zvakaedzai ndikasaita toro zvechokwadi isusu bosi handiti isusu tongovewo vanhuinini ndakangowafoni ichiti mama kana anzi mama vanhu vandifonera venditaura nyaya ika mm. handisi kutaurwa ngemunhu tichisvika mutauni nazastetemetabaya eh. nebanga eh. Eh. mazviwa ndikanzwa kuti atema munhu nedombo atema nei nekapu amudhonza kupi mastatement andiri kunzwa eh, mutauni eh, eh. ndichizofona kupolisi hmm. zvikanzi aiwa ari mukati umu mozofona ndovandauyandauya ndamutauni vanhu vatondibvunza ndatotanga kufonirwo ndiri kumba mazviwa hmm. awa aleta anzi aura ichi murume takamuuraya nei vanhu vanga vachitotaura vese musuya amuurai nei vari kubva nei vari kurwa here nokuti salani aitongonditi a ah, aiti andidi ah, kunyepa salani aindifarira padai ndikasangana naye mama mama mutaona anditya ndasina nachikumbo naye havana angu dzidzo yogara zvakaita sei zvakanaka ite upenyu enyu wakaita sei wakanaka mazvona saka inini nhasi ndopandazoti ndisvika mutoni pandanzwa zve zvandikurondedza vandasvikawo pano saka inini atsekura handinyasovaziva ndongovona paogesa ndinowati aringoro mamwe mai mavhenda mm. saka kuti handinyasozva kuti ndopano kama chandi ndatovaona tati mai inini ava ndovanzoona pana areta handida kuzvati ndivo sekuru vasaleni chaivo chaivo mazviona nekuti vaba muhusekuru ehomui homavhenda ndovandatosvika chinza sekuru vacho vadarika pana mnati aregai tivamirire mazviona ndo paandirondedzera kuti mama isusu akafona museko shuwa mama asangana nangu nditema nechine mareke ndikati buda mumba imomo mazvinzwa mm. iwe buda utize utsvage kwekuita se handikwanise kubuda eh. taiva tadzoka mama muri kunzwa tadzora ruzha runokwana ruviri kaviri mm. pekutanga takaona tisheti white yanga iri pasapo tikati tisheti ndeyani nemasocks anga akazara mudhaka tikati tisheti ndeyani mukomana ye akapupura akati ndiri kurasirwa hembe dzangu panze tikati ko tisheti zvikanzi tisheti hatizivi kuti ndiyani ndobva tazodzoka kechi two yachiscreama uye aiva obuda ropa ndokunhonga tisheti yandobvisa chii t-shirt eya neropa ini ndinova ndakamutsiura ngati ukuona here kuti uyu ari kubuda ropa ingosiya zvekurwa ende ndakabva ndamupindura ngati munhu uyo aimwa matondoni eh, uchenjere kusundidzira chi eh, aitooneka kuti utano hwake hauna ndomati ndini andabva eh. ndamita ndobva ndaenda kumba ndikamutsiura ngati regai kurwa ndikasiya ndamuti vhara hwindo vhara keteni uya ndopaenzi hameno hwindo kuti airivhura nei akushuda nendandi ndikati uya mukomana hanetsi Chero akauraya hwindo iri iwe ngoramba uvete mumba kana uchida kuvata because hwindo akauraya isu toziva kwatinomudini kwatinomuwana inini ndakagara murengi ndakashandira murengi kana munhu womurengi wandisingazivi chero mukomana yanga achipenga ndomuziva yese ndakashandirako kurengini ndikarega hapana munhu womurengi wandisingaziva ndarengi isati yapunziwa ndaishandira hapana hwindi wandisingazivi ava ndina kutanga vazivira pano vakomana ndaivaziva vasati vagara pano uye achigara kumatisi ndosaka ndakaramba ndichimungomukurudzira kuti regai izvozvo nyaya iripo panapa yolanda ndeyekuti mutaurirane mutaure kana postmortem ichauya ichitaura chokwadi eh, iwe vaingotaura kuti takarwa usada kuvanza nyaya yekuti makarwa hapana kuti wakauraya asi makarwa ndo nyaya iripo Nashuka polisi. Kumbe. Bibi tichakufonera tichakufonera dai magara kubana Saka nyaya iri papa ndoti isusu zvodoka hatisi kuramba musha kana mhosva yawira yaita sei yawira isusu takungoda hedu chiway forward totokumbira uyu mwana pla kuti ane pfungwa wokuti murume wangu aita sei anoti zvikutomurwadzawo handitika kuti murume wangu aita sei afa handitika saka kana mhosva iripo imwe mhosva iripo tokomirawo zuva riyo chii isu olato hedu nyaya dzedu dziite seiwo vagadzirisane hatirambe mhosva mhosva kana yawira yachiita sei iko zvino hazvifanirwi kuti mukonane kule handiti vanhu vaenda kupolisi handiti vanhu vaenda kupolisi statement adzoka kupolisi haisi yekuti uyu kana akauraya akangogara muno nemhaka yekuti iye akauraya asari panze kuri kunzi ngatimirire postmortem tione kuti mukomana akafa nekurohwa here kana kuti akafa neurwere hwake kana akafa nehwamwari ane muri kunzwisisa ndozvakamira postmortem hatizivi kuti postmortem inoendiwa friday kana saturday kana sunday iko zvino tiri paweekend kwai monday ehe ndozvakangomirirwa hazvisi kureva kuti musikana kana akaurayawo zveshuwa akangogara panze kana kuti akazozvifirawo because mukomana uya kutaura chokwadi aitombokonewa chero kufamba uye aitombouya kumusika wangu ndiri kumutsvagira mayewo nhasi kufamba zvese izvozvozvo ndozvaaifanirwa kunzwisisa musikana yoti kana achitsvagira musikana mukomana uyo maheu asingagoni kufamba but ipapo tiri eh. ipapo eh. musayo ndaimuno eh. hapana chaindiudza waitondiudza kuti salani haichadi kugara naye zvekuti nhasi arwara anga asingaazi uripo muzaya ava tototi handitadi salani salani yaonokwa unondipa dhola raabva naro kuchihwindi ndo raanondipa ndokuti ndigare nemuzukuru ena andichandini ndikati zvadii vave nemwedzi mingani vachidaro hapana mwedzi hapana mwedzi inomuonesa lando muna evota inotengesera munhu ndakatanga kuuya muno munaite six mugweri muno kutengesera kwakombayo hapana vanhu imi ndomuziva zvisikaiti isaziyana yadi kungoti ndia ndomuziisa zvisikaiti eh, but wakatondiudza waiti kuti ah, ndikati aho ah, ndichazomutaura naye ndizwa kuti chii chounopira chii mari dollar akati kwai rendi unobhadhara unokwanisa kubhadhara half imwe inozobhadharwa amene kuti ndiri rent ehe ndikati ah, horit hapana zvimwe zvaakataura nini chero musi iwowo wavakakonana uyo akataura kuti mumba hamuna gasi mumba hamuna chikafu mumba hamuna chekubata mm. inini ndikatomudza buda munhu wese yaingove izvo zvamuri kutaura kuti munhu wese aingotaura kuti ngaabude muno mumba umu mm. munhu wese chero dzingave shamwari dzake chero ungave ani chero pakaita noise akanyatsoudzwa kuti buda sezvo uchiti hakuchengeti buda uindi akati manje hanzi kuhetford ndo kwamunogara mm. kure ndoiwanepi mota chero yekuhaya mota yacho handina mari ane muri kuona eh, nyaya yanga irengwa yanga iri kubuda kuti kuru mm. kurwa ndo kwakashata nekuti uyo yakazotsanangura kuti ini ndichahomusiya hangu pano nekuti ini ndabhadharirwa imba kumutapa ndokwandauda unogara here kumutapa kana kumba eh. handataura nei nababa acho vati vari kuya mangwana ndopanotangira chii asazvopera mm. neapana zvendikagura ndiri sekuru mm. baba vake vapenyu revapenyu chai mapfumo vaitengesera pasi pichari apo musika dziya dzichiripo paya paya taundi dzichiri idzisi ndo baba acho saiko zvino varipo vari kubhohera uyu ndiye munin'ina wacho akatokura nazvo chakadai kudai kudai kusvika akure kudai vaigara nini vanga asikagari nababa ake eh. vanondiita mai emene nyangwe mahwindi avo anondiziva vanoti ndikasvika kuna kuti mai angu vauya eh. inini hapana chendikagura chendikatogona kuunganidza hama dzake hmm. kuti vaone kutaura nadzo vaone kutaurira kuti titaurirane kuti todii chete kuti eh, hama dzinga dziripo iyoyo ndo nyaya iripo because chero muno kuti varambe vakangogara imba yekuloja eh, ini kuti ndigure mm. hapana mm. chendingako asi mwana wangu mm. eh, asi mwana wangu nechedi kutoti kutounganidza kuti vanhu vabatane vano kutaurira nezvidarike ndochete zviripo baba acho vati vari kuya mangwana makuseni ndofunga zvekuma seven eight vanonga vapa tovainavo

Masirisi chiya changa chichidriver chiya chiri kuzvipinzireiko panyaya siri dzacho upi wacho anga achidriver chiya chinonzi aniko chiya chimurefu chitete chiya chichimwe chidoko kwaye ndini murungu wasalani zvachibata kwaye ndini murungu wasalani hauye haana kuita musindo uye ndiye anganzi kwaye ndindatumwa ehezvo kuti amen kwandatumwa nevamwe vemabhazi ehehaiwa kwai kuti ndiwe ndiwe nyaya yasalani tione tinobatsira sei umwe wacho zirefu riya ranga rakapfeka hembe yeyena agara ndiwe musindo zve eh. ndiye anga chine chishamwari chake ndoanga ida kutoorova chi yolanda ndingati aiwa bamunini kwai nepolisi muraitimirechi postmatem yotaura handiti ndiyo ichabudisa chi ansa yokuti munhu achi- adi auraya nezwanzi iwe unopindira pai toda kupedzisa waze mafiro aita chi sala hauzwa ane dombo ne- uye haauye ashanda uye asiri uye ashanda abata uye handidi kunyepa uye Uye zvimwe abata atoti ari andoifarisi one wacho. e agona zve zvinhu zvacho anga usingaperi Eh,

zviri kutaurwa chaizvo vanhu vanototi kwai kana kuenda papa onini papapka mafiro ayo maorairwa akaizwa mwana wati atifani ndizvo kaona kana munhu uyo asikauyi vasikauyi vaya hapana chendisina kuzwa mwese mandafona ndazvinga zvakawandisa Mai hatikwanisi kuya kuenda kuenda koona zvinhu zvakaiswa neboti. Nechi nehama dzake dzanga achishanda nasana. Oh oh kana kuti shamwari dzenyu ndharawo shamwari dzemunadzo imwe. Kuya kochemedzana hatikwanisi kuya ngenyaya nezvakaitika. Mazvona. Ndotikangozvidaika. Panofa munhu. vanoita mota extend panodonha munhu zvese izvozvozvo vanhu vanongotaura nyaya dzakadini dzakasiyana siyana hapana panotaurwa nyaya extend itori nani eh, asi kuti iwe ndaurawa ndiwe handisi kuramba muri kunzwa kuti izvezvi chakaitika

Eh. vanhu vanotaura zvakawandaizai kutokubata iwewe ndindoaozi yachi yese inoshanda eh. pakudii pakutsvaga nyaya ndosaka tazouya kuti tidii tizwe zvakaitika ndozvatafambira kuti tizwe chokwadi ndopane nyaya naicheusi

vachautaura zvinhu zvavanenge vona postmortem manje hmm. hmm, saka idzodzo dzaanyaya dzemapurisa eh. saka taida kunzi ini ndichanaida kunzwisa nonga ndakuudza pekutanga eh, pari kuunganiwa here eh. inini emi yanonga nandafambira kumwe kuka ndaichitofunga pamwe pakaunganiwa ndaitose ah. ndatengera vanhu doro nechikafu munzwiza inini ndofunga ndakuudza ndichisvika panapa zvemusindu fonauka i don't think zvakanaka because hapana ari kuziva chokwadi akachengetera mukati hapana kuchinjana mashoko bamwe ndozana chizama mutsananguri auya kuti aiwa polisi yati tiri kumirira chi postmatem asi munhu anogona kuzoinda chi nemande tatobhuka na8 chimwe chinhu chatatomirira kuti munhu aende kupostmatem kwai takamirira hama dzake ndatoda ti toda chitupa ndozvataura eh. zvikanzi toda kuona hama dzacho ndo dzakakosha kwai munhu ana chitupa eh, imi mukaonamakore amaitaura zuro makamaona